Helo, siwmai bawb. So ar yma ffordd mae'r camera'n siglo, ond mae ar y ffordd i drip ffosilio arall. Um, mae ar y ffordd i Gwar Gilwen Ucha, yn y canolbarth. Ac os ydych chi wedi gweld y fideo diwetha, byddwch chi'n gwybod bod llawer iawn o drill o bitiau i gael yna, a crap. dylid a pob math o bethau eraill, ond trilbitau yn benna um, o'r cyfnod o'r Rhyfigaeth. Felly, wy'n edrych ymlaen at y trip yma. Dyma'r lleoliad gorau yng Nghymru yn y marn i am drilobitau. Felly, pwy a wyr beth bydd pobl yn ffeindo. Wy'n mynd uh, gydag UCAF fel arfer. Um, Wy'n arwain y trip gyda dyn o'r enw Mark Bagot. uh, falle bydd e'n ymddangos yn fideo nes ymlaen. Ond erbyn diwedd y dydd, fi'n siŵr bydd llawer o, o, o ffosiliau hyfryd i'w dangos i chi. Felly, fi'n mynd i garobwytio ar yr un nawr, a gwelwch chi nes ymlaen. Wel, fi wedi cyrraedd, ond fi ddim gallu gyrru lan i'r gwari unan, achos fel ych chi'n gweld, mae llawer o eira ar ew. A nes i drio gyrru lan fyna, Files i wrth gwrs. Uh, so yn aros am berchenog y, y, y, y, y lleoliad i, i ddod nôl i fynd na ni lan yna. Fel ych chi'n gallu gweld, ni gyd i parco lawr fan hyn. Um, ond, war y teg, falle bod yn anodd gyrru i fanna, ond mae'r uh, hewlydd ar y ffordd lawr wedi bod yn eitha clir, so wy'n hapus gyda hynny. Um, ond, Yn yr ardal yma, rwy'n gwerthfawrogi cymaint faint o, o, o, o fraint yw e i fyw mewn gwlad mor brydferth. Edrychwch arno fe, mae'n gret. Yn ni yng nghanol y canolbarth, yng nghanol y, y geia, ac mae'n edrych yn wych. Felly dyma'r olygfa o'r cwar i hunan. Mor, mor brydferth yn yw e. A fel fi'n siŵr bod chi'n clywed bod pobl yn mwrthwylo yn barod, a dyma bawb ar y cwar yn wylo am ffasilia. Felly, wy'n mynd i ymuno â nhw nawr, a gobeithio byddai'n gallu dangos ffasiliau i chi cyn bo hir. Felly dyma'r fath o ffosilau sy'n gael yma. Um, mae trilobita fan hyn, or Orgaginus condensis, a fel ych chi'n gweld, rhai bech yn nhw. Dim ond babanod yw'r rhain. Gathen nhw ei, ei, ei, ei, ei, ei lladd gan uh, llosg fynydd yn yr ardal. Uh, daeth y lludw i gyd lawr a, a lladd nhw i gyd ac erbyn hyn maen nhw'n ffosiliau. Felly mae, mae rhai yma yn, yn fech iawn, ond mae yna rhai yma sy'n fwy yn llaw i, felly Um, y teulu i gyd, felly. Dyma drilio byd arall, gagen ys condensus unwaith eto, ond y tro mae heb i ben. Neges ffosil mo hwnna. Ond y peth yw, mae'r defaid yn byw yma. Wi ddim ond yn ymweld, felly, o ar y teg iddyn nhw. Fel wedi gweud o'r blaen, dos dim angen defnyddio mwrthol drwy'r amser. Mae un da fi, mae fe fyna. Ond uh, weithiau mae, mae fe jyst yn werth chwilio, jyst i edrych ar wyneb y, y cerig i weld beth sy'n agor. Dyna ddarn o gynfon trilibit yn fyna, pigidion, beth arall. Um, so fi'n gweld dim byd fan hyn, ond siŵr bod na rai pethau eraill yma. Just mater o droi cerig a gweld beth sy'n arnyn nhw. Ie, wrth gwrs, gyda rai mwy fel hyn, gallwch chi ddefnyddio'r mwrthwl a'r cyn, dim problem. Ond Weithiau, jyst defnyddio'r llygad yw'r uh, tacteg orau. Gan wedi hynny, dwi'n credu bod llawer i gael yn y lle yma, felly falle na i symud ymlaen i ardal arall o'r cwar fe munud. Gawn ni weld. Wel, dyma un o fy hoff ffosiliau, trilobite trinucleate. Yn anffodus, dim o'r rhan o'r pen sydd fan hyn, ond tas o hwnna'n llawn, bys y fe'n bendant yn dod nôl trethre gyda fi achos mi'n dwlu ar rheina. Swn i'n gweud taw nhw yw fy hoff ffosiliau. So wedi dod ar draws tŷ niwcleid arall, dim ond y, y corff a'r cynffon y to yma, dim pen arno fe. Tybed a fydde i'n ddigon lwcus i ddod ar draws un cyfan heddi. Croes i mysaf. Mae newydd ddod ar draws hwn, mae yna lot yn mynd ymlaen yn y bloc yma. Chi'n gallu gweld darn o ben trilibyd fyna, cynffon yn fyna. darnau eraill o dwili bita fan hyn. Ac ar yr ochr arall, mae yna fraciopod yn y canol yna a darnau eraill o dwili bit. Felly mae yna lot yn mynd ymlaen yma. Dyma ddarnau o gagines. Mae'r corff yna, mae'r cynffon yna, ond dim pen. Ie, dyma gragen sydd wedi cael ei bwrw, um, achos wrth i nhw dyfu, wrth gwrs, doedd y cragen ddim yn tyfu gyda nhw, felly o, o dro i dro, beth, beth nhw'n um, bwrw gragen a thyfu newydd o dano fe, jyst er mwyn i, i rannu fel tyfu. Dyma brif ffas y cwar, a chi'n gallu gweld rhai trilorfita in situ fan hyn. Uh, dyma un. Um, dwi'n mynd i drio cael e mas, dwi ddim yn, yn gyfle, o, oh, mae wedi dod mas beth bynnag. Fel chi'n gweld, dwi ddim yn, yn, yn uh, gyflawn felly na, dyle fyna. Ond ma' nhw i gael in situ hefyd, ond sdim pwynt trio cael nhw mas o'r ffas pan mae yna gymaint o sgri yma i chwilio. Un peth sydd ddim mor dda mewn unrhyw le sy'n nad rhywbeth sy'n mi ffosiliau yw, wel, fel ych chi'n gweld fan hyn ar y ffas, chi'n gweld y, y marciau yma, mae rhywun wedi bod yn, yn bwrw'r garreg yma gyda mwrthol yn gwbl di-nod, nhw ddim yn gwybod beth yn wneud. Does dim ffordd yn y byd bod hwnna'n mynd i gael un, unrhyw effaith da. Dwi ddim mynd i, i dorri'r uh, garreg yn, yn lle cywir o gwbl, felly chi ddim yn mynd i gael dim byd mas yna. Dych chi jyst yn mynd i ddinistrio pethau. Please, please, please. Os ych chi'n mynd i ffosilio a ydych chi ddim yn gwybod beth ych chi'n neud gyda morthol, peidiwch jyst bwrw popeth gyda'r morthol. Chi'n sbwylo fe am bobl eraill. A does dim angen pan mae yna gymaint o sgri yma i chwilio drwyddo. A dyna'r elfa drosodd. Um, diolch yn fawr i'r perchenog um, Emma am ddod yn ei lan a lawr o'r fferm, wel, o'r or cwar, sori, achos heb, heb ddi, fes ni ddim wedi gallu mynd yna achos uh, uh, uh, yr eira ar llawr. Ond os ych chi eisiau dod i'r cwar yma, um, cwar Gilwernicha, ewch i, wi'n meddwl, Upper Gilwern Quarry Hut dot co dot UK, wi'n meddwl taw dyna beth yw e. Gallwch chi aros yn, yn uh, y Shepherd's Hut ar, ar, ar y safle a chael mynediad at y, y cwar hefyd. Mae'n werth yr arian, mae'r ardal yn hyfryd dros ben, felly mae'n werth mynd i aros yna os ydych chi'n gallu. Ond am y tro, diolch am wylio'r fideo. Os ych chi'n licio'r fideos yma, cliciwch ar subscribe isod a chlicwch ar y gloch hefyd er mwyn um, peidio colli unrhyw fideos dwi'n rhoi lan. Ond am y tro, o Ganolbarth Cymru, hwyl fawr i chi.